Җәмәгать, планнарын да сөйләмәдем бит әле, бугай ахрысы. Шул ук җирдә. Шул ук нәрсәне сөйлимха. Барабыз, туп-тур алга карап, Лаеш янындагы Именьково дигән бугай авыл янына. Теге юлы барып булмаган диңгезне быел барып, махсус шуның өчен барып күрмәкче булам. 5 тә 10 28 июль яңа тордым йокыдан көшкә тордым чөнки көн бик авыр хәр керәм душка чәй куям чәй эчәм юлга так җәмәгать яңгыр бүген явачакмы мин бүген Яңгырда тәгәрмәчем тишелеп, тәгәрмәч алыштырачакмынмы, юкмы? Менә шулай итеп чыгарга тиеш булачакмын. Сораунамә шунда үзегезнең тавышыгызны бирегез. Ә мин әлегә хәл әзерләнәм, чәемне эчәм дә, утырам да, сыпыртам тизрәк. Бер тибүдә, бер. Әкрен. Көферләр төшеп калмасын. Сыешып әтеп булмый хәр болар белән. Су аларга кирәк хәр. Шул ике шешәне хәр бушатып, шуңа су алсак, эчәргә. Әлегә тәгәрмәч тишелмәде, ләкин яңгыр инде ява яхшы гына. Менә үземә шундый бер нәрсә кидем әле. Юешләнмәс өчен. Менә ул шуртым да булышмаса ахры миңа. Чөнки ул аякларында барыбер каплама. Чөнки Кытай тәреләр аның аскы өлешен куймаганнар белән. Та мин барам инде теге. Супермен кебек. Арттан плащ белән шулай җилперләп бара. Дубль ике. Өстән салып, менә шулай торып куйдым. Менә шулай. Ага. Ага. Нормально. Куйдым гына, яңгыр туктады да шунда. Туймас ахры мәңге туймас Күзләрем сине күреп. Илле бер чакрым уздым, илле ике хәтта. Илле кырево дигән авыл янында торам. Бик озак барсам, аннары соң муеның бик каты авырта башлый, чөнки шлем авыр. Баргач Гөлмирәшә селкенеп, башларын кырыла башлый. Сөякләрең тарала башлый. Бер сәгатькә бер шулай туктап бераз ял итәргә кирәк. Бабаларчы янындагы машиналар туктый торган җиргә килеп җиттем. Монда чәй эчеп тормыйм инде. Тегенә мәшләк янына туктап, кафесына шунда берәр нормально ашап чыгарга кирәк. Чөнки монда чәй эчеп, лыштык-пыштык белән генә булмас. Тегендә Казанга таба бераз аяза ахры. Монда тәгаен әйтеп булмый. Тәттә кояшлы көннәр. Алда безне яңгыр көтә. Мин инде үземчә әзер инде. Шап-кара. Ямсез. Яңгыр. Кыскасы, мин яңгырга калырга тиеш түгел, әгәр дә Гесметега ышансаң. Гесмете... Алмакчы! Ышанмагыз Гесметега! Дисметиягә бер нинди ышаныч чыкка. Фронтны узмыйча беркая бер нәрсә эшләп булмый. Чөнки монда тоташтан моны көтә башласаң, ярты көн көтәргә кирәк булачак.

Үзегез санагыз, нинди физикага барырга тиешмен, менә мин өлдерәм инде, ничек өлдерәм, шулай өлдерәм. Килеп җиткәч, сөйләшербез. Мин теге инде аны отышта булганда әйткән идем, егерме километр, егерме чакрым калды дип миңа барырга. Юк икән, чуртым да алай түгел икән. Утыз! Утыз, Карл!

Базык. Анда начар булган очракта, менә монда юл буе базык. Шунда керәм дә, чатырымны карам да, анда теләсә. Булды. Тышып тутырганнар. Мин уйлаганча, яшәрлек түгел, кыскасы, яшәрлек түгел. Посадкаларга кереп тормадым. Анда чытырмалык, анда керерлек түгел икән. Җитәрлек сөйләгән булмады. Монда бөтен җирдә кеше, бөтен җир кеше инде урнашкан, эчкән, тышкан. Кешеләр киләләр, әйберләре белән шешәләр, ниләр, чуртлар. Берәү, икәү, өчәү. Дүртәү. Менә монда бөтен җирдә именно менә кайда чытырмалык, кая без палево гына ыргытып була әйберне. Шунда бөтен җирдә чүп. Минем бу кешеләргә исләрем китә, дөресен әйткәндә. Менә шундыйрак урын.

Ну, нормалек. Шатырны әлегә кормый торам. Кыскасы ашарга пешерәм дә ашыйм. Булды, бетте, баш башка торасы килми. Сәгать 13:55. Урындык ватылган булган, шуны бәреп калдырганнар. Һәр минем план чәй эчәргә дә ятып йокларга шаяртам шатыр кырдыга

Тегендә менә кешеләр китергә җыена ахры. Әгәр алар китсәләр, аларны да кунмыйбыз дигәннәр. Әгәр алар китсәләр, мин моннан һичшиксез тегендә күченәчәкмен. Менә монда яр буенда комда утырам. Комда утыру бит бәрәкәтсез әйбер ул. Бөтен әйбереңә тула, бөтен киемеңә сеңә. Ашамлыкларың кытырдый башлый аннары. Тегеләр китүгә шундук тегендә өскә менеп утырам, анда ышык, анда агачлар, яңгыр яуса да анда. Яхшы инде кыскасы. Тегеләр әле хаман тегендә. Китергә җыенмыйлар да, машинаның ишеген шапшып ябалар. Мин монда әле. Киткәнче ара берләгән җирем. Берләгән мин эшендә. Бүре азыгы мин эшендә. Менә шундыйрак бер әйбер. Һәм шумыр тәме буенча. Менә минем артта гына ул. Менә ул, менә ул. Керенне җыеп чыктым. Китәбез дигәннәре, мәсәлән, җырлар кушып, Дискоту оештырып, ара китәргә җыйналар, ахры тренер утырга җыйнал. Мама, таш. Рядовой Фаррах. Бу видео махсус синең өчен. Теге елны без синең белән сүзләшкән идек. Әгәр син армиягә киләсең икән, мин җәй көне яр буенда бер җимеш сөйләшәм. Син армия. Һәм, братан,

Мин диңгездә. Һәм Әйдә, хезмәт ит. Ә мин монда синең өчен ял итәрмен. Шифа бирүче изге диңгез, изге Давай, брат. Сау бул. Ниһаять, җәмәгать, тегеләр моннан киттеләр. Менә инде шул урында утырам. Чатырны менә шунда куйдым. Җил котыш. Аптырагач инде бәйләп куйдым агачка. Хәзер җәмәгать без ягъни мин шуга төшерәм. Димәк, бер стакан су. Аннары соң. Карабыдай. Менә шул чама карабыдай муеннан җитәргә тиеш. Картысын салабыз да, болгатып җибәрергә кирәк. Кайнаганны көтәбез, кайнаганнан соң 5-10 минут ана әзер булырга тиеш. Инде картаеп барам ахыры. Утын эзләп, учак ягып пешереп ашау юк хәзер. Бар тик горелка белән генә, картына утырып кына, җимгә кысып Җәмәгать, бүгенгә кичке аш менә шул карабодай, горбуша, булка дигән. Чәнечке бар, калак бар, күренеш ут, соңрак чәй эчәм дә инде. Шуның белән бүгенгә җитәр дип уйлыйм. Ашадым, эчтем. Тәмле булды. Ут булды. Кояш байыганын карап була. Хәтта әнә болытлар да китте. Болытлар да югалды хәтта. Теләсәң яр буеннан йөри аласың. Ерак китмичә генә матаеңны шәлдерерләр дип куркып кына. Зур-зур яңгыр болытлары әнә тегендә. Болгар аякларында. Һәм Самар аякларында. Тегендә икшә генә. Безнең монда юк. Безнең монда әлегә юк. Ләкин гесметиодан караган идек аллак күтәргән. Төнлә монда Бераз гына сибәлеп китәргә тиеш. Базымны да күрсәтеп китим дә инде. Матай тора. Шатыр куелган. Монда минем шундый үзенчәлекле кухня. Күренеш шундый. Зур гына тал. Шатырны бәйләп куйдым. Җиле аның бик кызыклы. Бер тына, бер давыл кебек исә башлый. Моннан чыксаң, монда юк. Еракта гына. Бу безнең э, Чистайга бара торган юл. Тек-тек-тек. Шундый хәлләр, менә монда сыраж.

Мондагы әйберләрне җыештырырга кирәк. Менә монда ком да бар бугай эздем. Ком тулды бераз. Аннарысын чәйлибез дә. Нәрсә эшләргә инде аннары? Кем белгән, күз күрер, күз сизәр. Бәләкәй чактан Учак белән уйнарга ярата идем. Миңа әйтәләр иде, карама утка, астыңа сеясең диярләр иде. Барыбер уйный идем, барыбер карый идем. Монда кешеләр чүп ташлап киткәннәр, бөтен җирдә чүп. Шуңа күрә ике эшне берләштереп, дөньяны чистарту һәм учак белән уйнау. Учак яктым да, чәй эчтем дә, шатырны корып кереп яттым. Бу инде теге ниләр өчен, аюлар өчен анда. Ике ой үткән кеше бар, олыларга тур килер. Сәгать 21-дә 52 йокларга ятырга кирәк. Шатыр белән бергә очып китмәсәм мин хәзер. Сәгать 7-дә 05 не җил уятты. Хәзер монда әйберне ачарга да куркам. Шатырны, хәзер эчтәге бөтен әйберләрне очыртып бетерәчәк. Әйберләрне җыештыра башлыйм.

Берләрне җыеп бетердем. Бүтән әйберне дә. Бер әйбер калмады. Менә шулардан кала. Бүкәнне һәм урындыкны калдырам, башкаларга. Матайны кабыздым хәр, җылынсын әз генә. Һәм кузгалабыз. Бер тибедә кабынды. Нормально шул, әлегә нормально. Җил минем уңайга. Миңа каршыга исә хәзер Ә менә юл артта. Бу камераның петличкасы ватылды, каранарга сөйләп булмый. Төшереп кенә бара торган булам. Бер сүзсез, шәрехләрсез һәм калгансыз. Булды, киттем. Дон Урай дигән авыл янында утырам. Һава торышы ут иде китап укып торгач. Чәй белән бәлки сез шулай утырасыздыр, ләкин минем монда экшон, монда җил. Минем менә бу итәгем, язылма итәгем, җилфер, җилфер, җилфердәп, бөтенләй түткәләп бетерде, бөтенләй дементорга охшаган шәһрам, җәеп карасаң. Мондый һавада йөреп булмый, чөнки тезләр, аяклар шундук ката, җилдә барып. Җылынам да, кузгалам. Унике дә утыз ике. Шундыйрак урынга килеп урнаштым. Килеп туктадым. Әйбер уйлап таптым. Тезләргә каплыйм. Капчык менә шулай иттереп һәм бәйләп куям. Теге дементор белән. Икесен дә. Һәм бик яхшы, бик файдалы. Әйбәт килеп чыга. Килеп җиттем Хлыстовыга. Суык. Каттым. Бөтен сөякләрем катты. Ләкин әле алда тагын 45 чамасы километр йөртә. Кайтып җиткәч, һичшиксез кайнар чәй эчәргә кирәк.

Шунда кайтып җитсәң, нәрсә була иде? Мин менә хәер мин моны я этеп кайтырга тиеш, әйме? Я хәер менә монда ясап маташырга тиеш. Икесенең берсе. Миңа өч тукталыш кайтып җитәргә кирәк. Ә авызыңа тешим. Тыюлы тәгәрмәч тишелде, әйме? Бу юлы чыдый алмагачтан чылбыры ычкынды. Ә карыйм, яки хәер монда төзәтәм, яки итеп кайтам. Вакытына карау генә, кайсы тизрәк килеп чыгачак. Ә ну карау ачкычлар кирәк булды. Менә бит. Менә бит. Нормаль. Яма нәрсәләр булган. Ник моны тагын бергә икесе. Әкрен генә кайтып җитәргә тырышам инде, икенче скоростьта гына. Кайтып җиткәч тә нарсын иртәгә карармын да, шылбырын алыштырырмын бәлки. 5000 ярым үтте инде ул хәзер. Аны алыштырырга инде. Бөтенләй өзелмәде әле ничектер. Җәмәгать кайтып җиттем. Өйдә чәй кайный. Күтем җылынды. Моралны сыйпадым. Сөйләп тә китәргә була. Минем фикерем буенча, ник чылбыр салдырган? Момент әйме, кемгә кызык түгел шундый. Алга таба, алга таба. Мопедның арткы күчәрен бер урында алга китәргә ирек бирмичә тотып тора торган ике бер тимер кисәгенең башында ризьба бар һәм ул ризьбага М-алтылы ике гайка борыла. Ике ягына да икешәр гайка. Ул гайкалар беренче гайкасы борыла да күпме кирәк тарттырыр өчен артка таба, икенче гайкасы шул беренче гайкасы борылмас өчен тагын кыстыра. Бер гайка кирәк. Бер ягында минем ике гайка тора иде, бер ягында берәү генә. Минем фикерем буенча, аның Уң ягындагы гайкасы берәү генә иде, менә шул бер гайкасы аңа охшап төшеп калган да. Аннарысын инде кайтып җитәрәк монда вибрациядән икенчесе дә бушый башлаган. Күчәр аша кәкрәйгән, алга таба киткән йолдыз. Дөресрәге, алга таба китмәгән, ә уң ягы артка таба киткән. Йолдыз кәкрәйгән һәм ул салдырып аткан үзенең чылбырын. Бу минем фикерем. Тагын мин гаепле. Тагын мин карамаганмын, тагын мин гаепле. Менә нәрсә эшләдегез? Ну, аның каравы мин ачкычларын алдым быел.